Croeso i'r gweithdy arwyr bwyd. Mae'r gweithdy hwn wedi ddatblygu trwy'r wers fwyaf y byd, Menter Cynaliadwyedd UNICEF, a phartneriaid gan gynnwys Electrolux a World Chefs. Mae gwers fwyaf y byd yn dod â'r nodau byd-eang i blant ledled y byd, ac yn eu huno wrth weithredu. Ers ein lansiad ym mis Medi 2015, rydym wedi cyrraedd dros 130 o wledydd ac wedi effeithio ar dros 8 miliwn o blant bob blwyddyn. Fy enw i yw Hazel, a byddaf yn eich tywys trwy'r gweithdy hwn heddiw. Fel rheol, rydyn nhw'n dod atoch i'r ysgol, ond gan fod yr ysgolion ar gau ar hyn o bryd, fe wnaethom benderfynu dod â'r gweithdy atoch chi. Y nod yw, erbyn diwedd y gweithdy, y byddwch chi'n gwybod ychydig mwy am y nodau datblygu cynaliadwy, beth maen nhw'n ei olygu i chi, a beth allwch chi ei wneud i helpu i gyflawni rhai o'r nodau hyn. Rydym yn barod i ddechrau. Gobeithio bod eich teulu cyfan yn cymryd rhan yn y gweithdy gyda chi, gan fy mod yn gwybod o brofiad bod yna lawer y gallwn pob un ohonom ei wneud er mwyn gwneud newid cadarnhaol. Ond cyn i ni ddechrau, mae yna ychydig o bethau y bydd eu hangen arnoch chi. Byddwn yn gwneud rhai gweithgareddau yn y gweithdy hwn. Felly, gofynnwch i aedolyn i'r graffu'r taflenni gwaith wrth ddilyn y ddolen sydd ar y slaid yma. Ond os na allwch chi eu hargraffu, peidiwch â phoeni. Gallwch ddefnyddio papur, pensiliau neu feirws lliw eich hun. Os oes angen i chi fynd i'w casglu nhw nawr, seibiwch y fideo, a welwn i chi mewn munud. Croeso nôl, a gobeithio bod chi wedi casglu pob dim sydd angen arnoch. Rwyf eisiau esbonio cefndir y nodau datblygu cynaliadwy nawr. Yn 2015, cytunodd arweinwyr y byd i 17 nod byd-eang. Mae gan y nodau hyn y pŵer i greu byd gwell erbyn 2030. trwy rhoi diwedd ar dlodi, ymladd anghydraddoldeb a mynd i'r afael gyda bris newid yn ein hinsawdd. Dan arweiniad y nodau, mae nawr fyny bob un ohonom, llywodraethau, busnesau, cymdeithas sifil a'r cyhoedd yn gyffredinol, i weithio gyda'n gilydd i adeiladu dyfodol gwell i bawb. Rydym yn mynd i edrych ar nod byd-eang rhif deuddeg yn y gweithdeu hwn, sef defnyddio a chynhyrchu'n gyfrifol. Ond cofiwch, gallwch ddod o hyd i ragor o wersi ar wefan gwersi fwyaf y byd. Dilynwch y linc sydd ar dop y dudalen yma. Ond nawr rwyf eisiau chi weld fideo a fydd yn rhoi ychydig bach mwy o wybodaeth i chi am y Cenhedloedd Unedig a'r nodau byd eang. Gallwch hefyd fynd i weld beth mae Llywodraeth Cymru yn gwneud i helpu gyda hyn. Dilynwch y linc ar waelod y dudalen ar gyfer hynny.

Fel y gwelsoch, y mae yna lawer o ffyrdd y gall pob person eu gwneud i helpu i gyflawni'r nodau byd eang erbyn 2030. Ond mae un arfer ddyddiol y mae pawb, ledled y byd yn ei wneud a allai cael effaith ar sawl nod. Dyma'r weithred ddyddiol o fwyta, y pwnc ar gyfer y wers hon. Os gwnaethoch chi argraffu'r taflenni gwaith, dewch o hyd nawr i'r un sy'n edrych fel y plat hwn. Neu, gallwch ddefnyddio'r papur plaen, eich beiros a phensiliau i greu eich plat eich hun. Hoffwn wedyn i chi dynnu llun pryd o fwyd ar y plat. Gall fod eich hoff pryd bwyd, yr hyn a gawsoch chi swper neithiwr falle, neu'r hyn a gawsoch chi ginio heddiw. Hoffwn i chi lebelu'r llun gyda'r hyn sydd ar eich plat a meddwl hefyd o ble daeth y bwyd ar eich plat. Nid wyf yn golygu'r archfarchnad neu siop fwyd leol, ond lle cafodd ei dyfu neu gynhyrchu. Treuliwch tua 5 munud fwy neu lai yn tynnu'ch llun. Ond cyn gwneud hynny, beth am weld ffilm arall?

Yn fyd-eang, mae traean o'r bwyd sy'n cael ei gynhyrchu yn cael ei wastraffu. Gall hyn fod am lawer o wahanol resymau. Gallai fod oherwydd nad yw'r bwyd sy'n cael ei dyfu yn ddigon da i'w werthu mewn archfarchnadoedd. Gallai fod yn fwyd sydd mewn archfarchnadoedd neu geginau bwyty sydd wedi mynd heibio'r dyddiad gorau ac ni all gael ei werthu bellach neu fwyta. Neu, gallai fod y bwyd sy'n mynd yn eich bin gartref neu yn eich bin compost oherwydd ei fod wedi dyddio neu wedi pydru. Ar aelwydydd y Deyrnas Unedig, rydym yn gwastraffu 6.5 miliwn tynnell bob blwyddyn, ac mae 4.5 miliwn ohono yn fwyd. Nid ydym yn cyfeirio at gregyn wyau neu esgyrn ciwiâr. Rydym yn golygu'r tameidiau olaf o'ch plat na allech ei gorffen yn llwyr. Y crwstyn bara neu groen tatws. pob peth a allai fod wedi ei drawsnewid yn rhywbeth blasus. Mae'r 4.5 miliwn tynnell hynny yn ddigon i lenwi 38 miliwn o finiau olwyn. Am ragor o ffeithiau, ewch i'r wefan Love Food Hate Waste ac mae'r ddolyn ar dop y dudalen yma. Dewch i ni edrych nawr ar y ffeithiau sydd ar ein sgrin. Mae ugain miliwn tafell o fara yn cael eu taflu i ffwrdd pob dydd. Byddai hynny wedi bwydo deng miliwn o fobl. Byddai gwerth blwyddyn o fara sy'n cael ei wastraffu, os petaen ni'n ei gosod ochr yn ochr, yn medru creu cylch o gwmpas y planed 28 gwaith. Mae tua 3 miliwn gwydred o laeth yn cael ei daflu yn y Deyrnas Unedig pob dydd. Mae hynny yn golygu bod 36,000 a hanner o wartheg yn cynhyrchu llaeth sydd yn cael ei wastraffu pob blwyddyn. ac mae'n bosib i deulu arbed 840 o bunnoedd y flwyddyn drwy rhoi stop ar gwastraff bwyd. Edrychwch ar y gwybodaeth sydd ar y sgrin yma nawr. Yn ogystal â gwastraffu arian, mae gwastraff bwyd yn cyfrannu mwy na 800 allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ydych chi wedi clywed am nwyon Tŷ Gwydr? Trwy gynyddu'r gwres yn yr amgylchedd, mae'r nwyon Tŷ Gwydr yn gyfrifol am yr effaith Tŷ Gwydr, sy'n arwain yn y pen draw at gynhesu byd eang. Pa effaith tybed mae cynhesu byd eang yn ei gael? Bydd tymherau yn y rhanbarthau pegynol yn cynyddu, gan achosi i lefelau'r môr i godi. Bydd tymheredd y cefn fôr yn codi, gan effeithio ar y creaduriaid sy'n byw yno. Gallai cynnydd mewn tymheredd ledled y byd gyfrannu at danau coedwig a newidiadau emodau tyfu sy'n effeithio ar cnydau. Rwy'n siŵr eich bod yn gwybod am fwy o atebion, gan fy mod yn tybio bydd llawer ohonoch wedi siarad am hyn yn yr ysgol. Ydych chi wedi meddwl sut arall mae bwyd yn effeithio ar y blaned? Ydych chi rioed wedi meddwl pa mor bell mae'ch bwyd yn teithio i gyrraedd chi? Dydw i ddim yn golygu i lawr y ffordd neu yn y car o'r archfarchnad, ond ble cafodd ei dyfu neu ei gynhyrchu. Dewch i ni cael edrych ar ambell i esiampl sydd ar ein sgrin. Mae orennau o Galiffornia yn teithio 5,000 o filltiroedd. Bananas o'r India'r Gorllewin yn teithio 4,000 o filltiroedd. Cigeidion o'r Ariannin yn gorfod teithio 7,000 o filltiroedd. Tomatos o Sbaen yn teithio 1,000 o filltiroedd. Hadau coco o Affrica Canol yn teithio 3,000 o filltiroedd. Ond mae cig oen o Zeland Newydd yn gorfod teithio 11,000 o filltiroedd. Gallwch edrych ar hyn yn fwy manwl dros eich hun. Ewch at udriphlyg www.foodmiles.com blaen slaes food blaen slaes UK. Mae'n bryd i ni edrych ar y llun plat nawr, ac i ni gael edrych yn fwy manwl ar hynny. Efallai bydd angen oedolyn arnoch chi i helpu gyda hyn. Ar eich llun, hoffwn i chi ychwanegu ychydig mwy o wybodaeth am y bwyd. Pa mor bell mae'r bwyd wedi teithio i gyrraedd chi? A sut gallwch ei wirio hynny tybed? Gallwch edrych ar y labeli, y pecynnu, y blwch. A daeth y cig oen a gawsoch chi ginio o Gymru neu Zeland Newydd? Oedd yr afalau, falle, o'r Deyrnas Unedig neu Siapan? Pwy a'i tyfodd? A gawsant eu trin yn deg? Edrychwch am symbolau fel masnach deg neu biarth. Bydde hynny yn dangos hyn. A yw'r bwyd yn gynaliadwy? A gafodd ei dyfu mewn ffordd organig heb bla laddwyr, ac ydy'n cynnwys unrhyw liwiau artiffisial a felly. Pa becynni oedd ynddo cyn iddo gyrraedd ar eich plat? Oedd e wedi cael ei lapio mewn plastig? Oedd e wedi cyrraedd chi mewn blwch cardbod? A oedd opsiwn i chi prynu llai o ddeunydd pacio plastig? Fel ffrwythau a lleisiau rhydd, felly. neu cig a physgod o'ch siop lleol, a gallwch wedyn mynd a bagio eich hunan. Ydych chi'n prynu sydd neu foteli dŵr mewn cartonau? Neu ydych chi'n yfed dŵr tap a gwneud sgwash eich hun? A gofynnwch y cwestiynau yma. Faint ydw i'n ei wastraffu? Faint o'r pryd bwyd yma sy'n mynd i'r bin gwastraff bwyd? Dyma lun a dynnwyd gan Amy, merch Donna, a Donna sydd yn gyfrifol am ddanfon tystysgrif atoch, ond cewch fwy o wybodaeth am hynny nes ymlaen. Mae Amy wedi tynnu ei hoff ginio. Mae wedi llunio brechdan cig moch, tomato a chiwcymbyr ar yr ochr. Ond cofiwch, mae yna lawer o newidiadau y gallwn ei wneud i wella'r pryd hwn. Y ciwcymbyr a thomatos, y ddau wedi eu pecynnu mewn plastig ac nid o'r Deyrnas Unedig. Gallem siopa'n lleol mewn siopau marchnadoedd fferm lle gallwch brynu llysiau'n rhydd. Gallem hefyd geisio tyfu ein llysiau ein hunain, yn enwedig y tomatos. Beth am y bacwn? Mae'r label yn dweud uned Ewropeaidd. Felly, dyn ni ddim yn siŵr o ble mae hyn yn dod. Ond gallem brynu wrth ein cigydd lleol. A chyfle wedyn i fynd â bag eich hun gyda chi pan ych chi'n siopa. Beth am y bara? Ydy, mae hwn yn lleol, ond mae wedi lapio mewn plastig. Gallem pobi bara cartref, neu prynu bara sydd yn rhydd o'r begws. Cofiwch, gallwch sleisio a rhewi bara a'i gadw yn ffres am fwy o amser. Os ydych chi wedi argraffu'r taflenni gwaith, Mae yna gwis i'w lenwi nawr. Os na wnaethoch chi, defnyddiwch ddarn o bapur fel y gallwch chi ysgrifennu'ch atebion a'ch sgorau i lawr. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall eich effaith chi ar y blaned. Os nad ydych chi'n siŵr, gofynnwch i oedolyn eich helpu i ateb ac i adiwch sgôr ar y diwedd. Yn y diwedd, byddwch chi'n gallu llunio'ch barn eich hun. A oes angen i chi newid unrhyw beth yn eich arferion bwyta? Rhowch stop ar y slaid am nawr a gwnewch y cwiz. Mae'r sesiwn hon i gyd yn ymwneud â gwastraff bwyd a bwyta'n gyfrifol. Felly gobeithio eich bod wedi gweld rhai meysydd y gallwch wella arnynt gartref. Nesaf, rydw i eisiau i chi feddwl am yr hyn y gallwch chi ei wneud yn wahanol yn y ffordd rydych chi'n siopa, bwyta a'r hyn rydych chi'n ei daflu i leihau eich effaith a dod yn arwr bwyd go iawn. Ewch i gael sgwrs nawr gyda'ch teulu i weld beth allwch chi i gyd ei wneud yn wahanol. Fe fydd yna rai awgrymiadau ar y sleid nesaf, ond os nad ydych chi'n siŵr beth i ysgrifennu, gallwch fynd at wefan Global Citizen am syniadau ar sut i leihau gwastraff bwyd. Mae'r linc ar gyfer hynny ar waelod y dudalen yma. Dyma ddeg awgrym i leihau gwastraff bwyd. Efallai bod chi wedi meddwl am rhai o'r rhain. Cyn mynd i'r siop, edrychwch ar yr hyn sydd yn eich oergell a gwnewch restr o'r pethau nad oes gennych gartref. Peidiwch â bod ofn prynu ffrwythau a llysiau hyll. Maen nhw'n blasu cystal â rhai perffaith. Gwnewch yn siŵr bod eich oergell ar y tymheredd cywir. Rhowch thermomedr y tu mewn iddo a gwiriwch y tymheredd ar ôl awr. Dylai fod tua 4 gradd Celsius. Mae plat gwag yn blat hapus. Gorffennwch eich bwyd pob amser. Chwiliwch eich oergell am drysorau cudd. Efallai bod rhywbeth yr ydych wedi anghofio amdano sydd angen ei fwyta cyn iddo bydru. Gallwch rewi'r pethau rydych chi'n eu hoffi fwyaf cyn iddynt fynd yn ddrwg. Gallwch hyd yn oed rewi pêl eira yn y gaeaf a synnu eich ffrindiau gydag ef yn yr haf. Ni ddylai pob bwyd fynd i'r oergell. Nid yw bananas, er enghraifft, pin afal a thomatos yn hoffi'r oer fel. Rhowch nhw mewn basged ffrwythau a tu allan i'r oergell. Ydych chi erioed wedi cynnig ar grempogau uwd neu pizza dros ben? Gwnewch rhywbeth newydd o fwyd dros ben. Meddyliwch eich bod mewn her goginio, a dim ond beth sydd yn eich oergell y gallwch ei ddefnyddio. Beth allwch chi ei greu? Nid yw hyd yn oed pob oedolyn yn gwybod am y pethau hyn. Rhannwch yr hyn rydych chi wedi dysgu gyda nhw. Ar eich taflen olaf, rydw i eisiau chi wneud rhai o ddiwydion. Pethau rydych chi'n mynd i'w gwneud yn wahanol efallai, neu i ddechrau ei gwneud. Ewch i gael sgwrs gyda'ch teulu hefyd, i weld beth allwch chi i gyd i wneud yn wahanol. Nawr eich bod wedi gwneud eich addewedion, byddwn wrth ein bodd yn eu clywed. Beth am anfon e-bost atom gyda llun ohonoch gyda'ch addewedion? Neu ofyn i'ch rhieni eu postio ar-lein. Tynnwch lun ohonoch chi fel arwr bwyd go iawn, gyda fflat gwag neu'ch tystysgrif, a chofiwch ddefnyddio'r ddau hashnod sy'n dangos ar y sgrin, I'm a food hero, feed the planet. Gallwch hefyd thagio Wax World Chefs a Cambrian Training Company, cwmni hyfforddiant Cambrian. Os hoffech gael tystysgrif i ddangos eich bod wedi cymryd rhan yn y gweithdy hwn, anfonwch e-bost at Donna, sef donna at cambriontraining.com, gyda'ch enw a'ch lleoliad ac fe fydd Donna yn danfon tystysgrif atoch. Fel y dywedais ar y dechrau, rydych chi nawr yn rhan o wers fwyaf y byd, ynghyd â phlant ledled y byd. Gallwch ychwanegu eich hun at y map. Beth am wneud hynny? Dilynwch y linc sydd ar waelod y sgrin. Diolch yn fawr am gymryd rhan yn y gweithdy arwyr bwyd gyda mi heddiw. Rwy'n mawr obeithio i chi fwynhau. Pan ewch yn ôl i'r ysgol, peidiwch yn gynghofio mynd â'ch addewidion gyda chi i ddangos i'ch athrawon, a rhannu'r hyn rydych chi wedi ei ddysgu gyda'ch ffrindiau dosbarth. Pob hwyl arni!